Uh, mae gennym ni Arwel Owen, Ifor Owen ac Alun Owens, ac er fy mod i allan o'r wlad yn Georgia ac ar y ffordd i Armenia, uh, fydd o, o, o ddim yn golygu out of office wythnos yma. Da ni yma yn ôl i siarad unwaith eto am Wrexham a'r hanesion wrth gwrs. A buddugoliaeth, adre ar y penwythnos yn erbyn Gillingham, dwy gôl i ddim, a uh, o'n i ar y tren ar y ffordd yn ôl, a cefnogwr Wrexham yn cwyno falle fod y gêm yn boring. Ond mae rai fi ddeud, ar ôl uh, Davies, well, tri fus dwytha da ni wedi gael efo gymaint o gyffro, o'n i'n reit hapus i gweld buddigoliaeth oedd, oedd yn eitha cyfforddus. Dwy gol i ddim, um, beth a ti'n meddwl, Arwel?
Ie, yeah, dwi'n gwybod yn boring, ond oedd yn braf am unwaith cael sgorio'n gynnar. Chos dyn ddim yn digwydd yn aml iawn, ac yn, o'n i ar y blaen ac yn teimlo, achos mae, mae rhywun wastad yn teimlo ar ochr i sedd efo Wrexham a bod eisiau goliau hwyr a felly. So, oedd hwnna'n un beth uh, nes i fwynhau, rili, really, bod ni wedi sgorio mor gynnar, mor gynnar nes i fethu'r gol. Uh, nes i'n agor cyfrifiadur ddigon cyflym, felly, na, gret cael Palmer yn, yn sefyll i fewn ac yn, ac yn gwneud job Mullin, waith i ddeud, ac yn sgorio'n gynnar. O'n i'n meddwl bod Toes yn ôl ar ei orau. Be, be, be bynnag brofiad mae Toes wedi bod drwy ddyfo a'r gol ar y diwedd yn just, oh, dwi'n gobeithio na dyna'r gêm sy'n mynd i stampio i le fo'n ôl fel y boi yn y canol, sy'n wrth fy modd os fysa fo yn, yn codi'r safon nath o llynedd. A o'n i'n meddwl bod George Evans yn, yn gret yn canol y cae. Dwi'n meddwl gath o i'w gêm orau yn canol y cae. Mae'n allweddol ar gyfer yr ail gol ne. A ia, oedd y canon a tynnu cliff ar y fainc, ond i ddim disgwyl oedd aina fod yn holliach, os dwi'n cymryd bod nhw'n holliach, ddim jyst enw nhw ar y fainc. Felly mae'n gret cael nhw nôl yn y, yn y garfan. A uh, ia, yeah, dwi'n meddwl, oedd nhw, oedd Jilling yn ddim wedi cynnig rhyw lawer, nhw wedi goflaen gol, sy'n ni'n deud na Johnny Williams oedd i chwaraewr gorau nhw, mi fyswn ni'n deud hynna falle, ond yn sicr o ran bod fel playmaker, fod y chwaraewr gorau ar y cae fy nhw. A jyst ia, jyst braf cael uh, momentum ato yna, cadw fe fynd, tri phwynt, hollol heiddiannol, a dim ond mwy o chwaraewyr i ddod yn ôl yn hollach a nôl i fewn i'r garfan ar gyfer y gêm nesaf, so na, cyfnod gret, hapus iawn.
Be dy deimlad ydy? O, ie, hapus hefyd. Dwi'n meddwl oedd o'n perfformiad reit amyneddgar mewn ffordd. Um, dwi'n meddwl gathen ni'r gol gyntaf, wedyn oedden ni reit relaxed wedyn, oedden ni'n gadael nhw gael y bel a ddigon bodlon i'r symudiadau nhw dorri lawr a wedyn symud y bel ymlaen. Oedden ni'n hyderus, fel fel arfer yn dweud, um, Evans yn ganol cae, jyst yn symud y bel oedd e fatha rhyw Rolls Royce, oedd yn hwfro bob dim i fyny, ac yn, ti'n meddwl, ffendio'r bas, gwneud, gwneud y penderfyniadau iawn. Dyna'n am lot o'n byd o'i le yno, sy'n dweud, yr unig beth negyddol sy'n dweud oedd Hayden ddim ar ei orau o bosib, oedd yn ambell i bas anghywir am felly bas dros y top, oedd e fel bod nhw'n chwilio am Mylun, y Mylun wrth gwrs ddim yn chwarae. Ond, ti'n drwy'r tîm, oh, gret, really. Um, ti'n ond oedd y Connor yn dda iawn Kevin hefyd. Um, a, a ni just ar y top, really, a wedyn, oedd ni fel gynnu ni ger ychwanegol hefyd, oedd, oedd Lee yn dod fwy a fwy i'r gêm ar diwedd y peth triciad yn neud. O, oh, gret. Dwi'n mwy na bodlon a ti'n gwybod, da ni'n hei, hei bod lle da ni'n y tabl. E, Tom, mae rhaid ei, o'n i dysgwyl gêm anodd achos di Chillingham ddim yn ildio llawer, ond dyn nhw ddim wedi sgorio llawer, felly pan oedden ni wedi sgorio yn y munud cynta, e, yn sydyn oedd y gêm yn edrych yn dipyn haws, achos oedd yn braf gweld e, Johnny Williams yn cael e, y dorf yn to, yn rhoi clod iddo fo pan oedd o'n gadael y cae, ac oedd hynny'n rhywbeth neis i weld. A fo oedd y chwarae'r gorau gan nhw, dwi'n meddwl, ond oedd na ddim bygythiad na oedd, a ti'n mynd teimlo oedd y Gwondo ddim wedi gorau gwneud gymaint hynny'n gol. A, a fel ydy dweud, yn wahanol i'r boi ar y bus yn cwyno falle, ar, ar y tren cwyno falle bod o'n boring, eh, oedd o'n neis iawn cael buddugoliaeth gyfforddus a dyna be wyt ti isio, os wyt ti eisiau gwneud yn dda ar y tabl ynde, ydy jyst pigo pwyntiau fyny uh, yn rheolaidd. Felly, uh, na, a rhaid fi ddeud, oedd wedi'n hapus iawn. A um, ail yn y tabl, wrth gwrs, mae Mansfield i chwarae un gêm yn llai na ni, a un pwynt i ôl, felly da, da ni ddim yn ail clir, ond um, erbyn hyn, dwi'n, to, fel mae Ifor yn dweud, dwi'n meddwl bod ni yn anheddiannol. A uh, un, os da ni'n ennill disadwn, bydda ni wedi cyrraedd y dau bwynt y gêm sydd uh, mewn ffordd, os da ni'n cadw hynny fynd trwy'r tymor, mae, mae hynny fel arfer yn mynd i fod yn ddigon i gael dyrchafiad hefyd. Felly dwi'n meddwl, am y tro cyntaf, fedrwn ni ddechrau meddwl, wel, da ni bendant yn y ras. Um, wrth gwrs, lot o ffordd i fynd, ond um, da ni'n edrych yn gystadleuol. A, a fel y ddau ydych chi'n dweud, mae'r ma garfan yn dechrau edrych yn gry. Uh, braf gweld chwaraewyr dod yn ôl, gobeithio fydd Hayden falle gwella efo cwbl o gemau, a hyn o Tony Cliff yn dod yn flaen. Felly oedd hi'n gêm uh, a fo lot o bethau uh, i fod yn addawol ar ei gyfer o. A wedyn, felly, buddugoliaeth disadwn, disyl, gêm gan y merched wedyn yn erbyn Llandudno yn y gwpan, a falle fo hon ddim yn gêm cwyt mor gyfforddus ag oedd gêm y dynion, er oedd ni falle disgwyl i bethau bod y ffordd arall rownd pan oedd ni'n uh, e sôn wythnos diwetha. Uh, gêm eitha agos, beth ydych ti'n meddwl ohoni, Efor?
Oedd, wel, nes, nes i broffwyd da un dim, do. Ond, um, ie, greit, oedd nhw wedi gwneud i gwaith cartre yn amlwg, oedd gen Wrexham dair oedd wedi chwarae Llandudno yn y gorffennol, dwi'n meddwl, yn chwarae. Um, so, oedd nhw'n mynd i fod yn nabod yn gêm ni, so, a, a gallu cael ni lawr i raddau. Oedd Rosie Hughes yn mynd dechrau, Lily Jones yn mynd dechrau, so, mae'n amlwg maen nhw wedi'r o bosib ydy'r chwaraewyr cryfaf yn y tîm a bod ni'n stryglo hebddyn nhw. Um, ond dwi'n meddwl bod ni'n heiddi'r fuddugoliaeth, uh, beth bynnag oedd 96 munud neu rhywbeth. Um, Ie, yeah, mae'n ein fi bryderu chydig bach am disyl yn erbyn Abertawe. Be na ni heb Rosie Hughes, ond da ni, da ni drod i'r rown nesaf, dyna, dyna beth sy'n gofyn ei mewn gêm gwpan de.
Ydy, felly, ydy, mae'n gyffroes rhwng, mae'n da ni'n dechrau cyrraedd y rowndiau ola, a fydd yna gemau mawr, ond mae'n yna gem fawr wrth gwrs uh, yn dod i fyny pen wythnos yma yn, fel hyn, Stadiwm y Liberty, wrth gwrs, swansea.com rhywun. Um, be ti'n fel o hynny Arwel? Dwi'n gwybod bod ti wedi bod yn siarad efo rhai o dîm Abertawe, a maen nhw'n edrych ymlaen at y gêm. Ynddi, maen nhw yn edrych ymlaen. Oedd hi'n deud, y capten Abertawe, Keith, hi'n deud bod nhw wedi gwneud analysis ar ôl gêm i oddi cartre yn Rexham, a bod nhw wedi colli'r bel rhyw 73 o weithiau neu rhywbeth, a bod nhw yn gandryll bod nhw wedi chwarae mor wael, felly bod nhw'n awyddus iawn i, i wneud yn iawn am y golled, wel, am y gêm gyfartal. Uh, ond dwi'n mwyn gwybod os di Alan gennym ni yn, yn mynd i ddod yn ôl yn amlwg. Wrth ni anghofio sôn wrth dweitha bod i wedi cael cyfergyd, dwi'n cymryd y cyfergyd, oedd yn edrych yn ôl i ddifrifol ar un pwynt. Oedd hi hmm. ddim yn dechrau eto dydd syl, uh, siap nath digwydd bod sgorio'r gol fuddugol, nath ddechrau eto. Mae nhw angen hi yn y cefn, mae'n mynd i gael rhywbeth yn Abertawe. Mae hi ydy'r breurau gorau, swn i'n dweud, tymor yma, um, o ran i perfformiadau ac yn sondeb yn y cefn. Dwi'n cymryd bod, bod nhw wedi peidio, dewis peidio dechrau rŵs i dydd syl i bartoi ar gyfer gêm Abertawe o bosib. Um, bod nhw'n nhw chwilio am opsiynau, ddim yn siŵr pan bod nhw'n um, dechrau fel Lily Jones. Dyn nhw ddim yn edrych hanner mor fygythiol yn y tri anola heb Rosie Hughes, ond nhw wedi bach yn stryglo efo syniadau. Um, ddim wir yn edrych fel bygwth y gol, ond nhw'n cwbl o ergydion o o bell a car a Jones ddim cweith yn cael yr un cyfleon o goeddi pan mae Rose yn chwarae felly Ond mae'n mynd i fod yn dalc yn caled iawn mm. yn y Swansea.com. Uh, gobeithio gan nhw dorf dda i wylio, ond o, oh, sa'n nhw'n sa nhw rhedeg uh, adre rwan efo pwynt. So hwnna'n ganlyniad gwych iddyn ni um, ddi syl. So dwi uh, am fod yn y gogledd dy sadwn, ond dwi'n gobeithio bod lawr. Ie, uh, yeah, i roi stick i Captain Abertawe.
Ydy, mae'n rhaid... Sorry, o'n i jyst yn meddwl, fydd dyn nhw'n rhoi di chwarae mewn cae mor fawr o blaen, dwi'n meddwl, a, a na, stadi, na stadiwm Abertawe, fydd hynny'n ddiddorol sy'n mynd nhw'n ymdopi efo hynny hefyd.
Bydd, ond mae'r ma tîm Wrexham, wrth gwrs, wedi chwarae o flaen y torf e, mwyaf erioed o'n gêm glwb yng Nghymru, felly falle fydd o'n yn fwy cyfarwydd iddyn nhw na fydd o'i rai o chwaraewyr Abertawe. Ond Mae cael gymaint o hynny'n fwy eto, dydy, felly mae o'n mynd i fod yn uh, y gêm adros arall. Dwi'n meddwl, yn y gêm gyntaf, oedd Abertawe yn rheoli'r meddiad, sy'n oedd, ond o Rexham yn edrych yn berig, ond Rosie Hughes oedd un o'r prif resymau am hynny, felly uh, Mi allith o fod yn uh, ddwrnod caled i ni, dwi'n meddwl, ond mae o dal, da ni wedi cael dechrau tymor arbennig o dda, a, ond dwi'n siŵr, fel yr arwel yn dweud, bod Abertawe yn chwilio i ddial. Felly, os uh, unrhyw beth yn agos i gêm cyfartal yn ganlyniad arbennig o dda, fyswn i'n dweud.
Ydy ar Ysbyddrec?
Ydy, ydy, pimp o gloch, ydy. Pimp o gloch, mae yn, a, ydy, mm. ydy. So, ydy. eto, gret i'r clwb bod ar athletu, so, ie. Yeah. Ydy, felly, na, mae o gyd yn, mae o'n wych bod Abertawe gweld Wrexham yn gêm o'r fawr, dydy. Ond uh, rwan mae'n rhaid i ni ddechrau dod i arfer chwarae. A, a i fod yn oles, Abertawe Caerdydd ydy prif gysadlaeth ni erbyn hyn, yn dydy, a mae'n ma gallu deud hynny uh, mor ddian ers i ni gael dyrchafiad uh, yn lot i ddeud ar ben ei hun yn dydy. A wedyn mae gennym ni uh, gêm ddiddorol yn dod i fyny wrth ys nesaf, ond uh, mae o'n benwythnos rhyngwladol. Dyna, dwi ar y ffordd i Yerevan, a wrth gwrs mae Rexham yn ar ôl uh, colli James McLean efo uh, Pyncad y Melin pen wythnos diwetha, a uh, Paul Mullin hefyd, fydd Paul Mullin yn ôl. A, a, a mi fydd James McLean yn ôl, diolch fydd, achos mae James Mendy i ffwr hefo Gambia uh, yn chwarae yn, yn, yn, yn hystadleuaeth uh, fatha uh, rhagbrofol Cwpan y Byd. Uh, ond hefyd, mae'n bosib iawn fydd yn chwarae Gambia yn mis Ionawr, lle mae Pencampwriaeth uh, Peldroed Africa, a, ac wrth gwrs mae yna sôn hefyd i fod wythnos yma a fod Arthur yn cwando ar fi'n cael passport Nigeria. Uh, so mae yna bosibilrwydd uh, y bydd o uh, yn mynd i chwarae um, ym Mhencampwriaeth Cenhedloedd Africa hefyd ym mis Ionawr. So fedra ni golli dau chwaraewr. A hefyd, mae'n ddiddorol dod i dydy Pryw ddim yn chwarae disadwn. Da ni yn chwarae yn erbyn Acton Cynstanu, ond mae gêm Pryw yn erbyn Morcum wedi oherio gafodd Morcum hefo chwaraewyr sydd yn chwarae uh, gem y rhyngwladol. Felly, allu hynny gael effaith ar criw. Felly mae'r gêm rhyngwladol, er dydy Paul Mullin ddim yn cael mae Cymru ato, yn dechrau cael effaith ar Wrexham. A beth ti'n meddwl am hynny, Ifor?
Ie, yeah, mae o'n dod efo llwyddiant i raddau. Da, da ni'n er, ar y lefel rôl lle mae'n mynd i effeithio ni nes bod ni'n cyrraedd y bencampwriaeth. Mae'n mynd i effeithio ni, ynddi. Mi oedd yn digwydd adeg be oedd Brian Flynn yn dod efo'r Trinidadians, oedden ni'n medru cael gem wedi gohirio neu chwaraewr yn dan un ar hugen i Gymru, ond da ni'n coet yn, yn fan eto. Um, mae'n gwneud i fi feddwl am yr holl gemau pryd mae Rec Wrexham a Cymru wedi chwarae yr un pryd. Diolch wedi digwydd yn aml iawn. Ond mi nath o ddigwydd yn ebyn Hungary, fe wnaethon ni qualifier, bedair blynedd yn ôl, a gêm enwog na'n ebyn Andorra hefyd. Oedden ni'n chwarae Bristol Rovers yr un noson. Uh, a fel arfer mae un o'n nhw'n ennill, os nid y ddau, lle. Ond uh, dwi'n reit ffyddiog fydd y ddau yn ennill dysadwn, dweud y gwir. O, da iawn, falch y glywed dipyn o hyder. Uh, be ti fel arfer? Ie, yeah, dwi'n meddwl, so colli o Conco yn, yn, yn golled. Yn enwedig fel ti'n deud, uh, os di o'n cael ei alw a bod na tournament neu African Cup of Nations neu cyfnod hir, uh, falle fus heb ein golgeidwad. Mae o wedi cael argraff positif iawn ar yr amddiffyn. Dwi'n meddwl, di gwella gyda pob gêm a ie, yeah, so, so fo'n sicr yn golled. Um, ond o ran y chwaraewyr eraill, mae Anthony Ford yn ôl i weld yn holliach, di chwarae gêm, gath o gêm, do, gêm llawn dydd Sadwn. Um, fysa Mendy bosib ddim gymaint o golled, yn edrych, o'n ti'n gwybod bod i hanes Barnett, ond ia, sicr o Conco, bysa colli o Conco am gyfnod hir yn, yn broblem, dwi'n meddwl. Pwy fydd yn cymryd na Howard fysa, fysa yn ei lef o, a di Howard ddim ddim di chwarae ers dipyn, so, ac yn mynd yn hun, so, ie, yeah, dyna'r unig beth fyse neu fi deimlo chydig bach yn anesmwyth, dwi'n meddwl, os fyse Oconco yn colli cyfnod o gemau. Mae ma, ma e mor dda, ti'n bawnd o golli rhywun fel yna, dweud. Mae ma, ma, ma Nicholas wedi gwneud job dda, neu yn y gwpan do, chwarae teg iddo fo, ond... Uh, mae...
Dwi'n meddwl am Mac Nicholas fysa chwarae erbyn hyn, i fod yn onest. Uh, di chwarae dwy gêm yn do yn uh, EFL, a, a wedi chwarae dda, a to, mae uh, Parkinson wedi bod yn ei gamol o, felly mae'n bosib fysa nhw'n teimlo fel rhoi cwpl o gemau iddo fo, ond mae Nkounkou wedi bod yn arbennig yn dydi, a dio ddim yn gyd-digwyddiad fod yn rhediad da diweddar ni uh, wedi cyd-fynd efo ers i fod ddod i fewn i'r tîm, i fod yn onest. Wedyn, um, a doedd o ddim yn chwarae yn rhan o'r gemau lle nath o'n ni adael pimp i fewn ac oedd wedi, a da ni'n wedi edrych yn agos i wneud hynny ers i fod fod yna. Felly, fysa fo'n golled, um, Bydd yn ddiddorol gweld, wrth gwrs, mae mis Ionawr yn e, bod gyfle i ddod â rhywun arall i fawr, achos dwi'n meddwl bod e, meddwl fy sylw'n chwarae yn y gystadleuaeth yna yn yr African Nations e, wedi bod ar meddwl neb pan fydda ni'n e, er, cael y fewn yn mis awst. E, felly, mi fydd pethau ddiddorol, a mae Mendy mynd i fod yn golled hefyd, achos e, to, mae wedi bod yn rhan bwysig o'r garfan, mae wedi bod yn chwarae'n dda, A so, mae wedi profi fod yn gallu chwarae ar y chwyth ar ddyn, dydy. Felly, uh, os na fydd Barrett yn ôl, um, mi fydd pethau yn edrych yn eitha tener yn ein byd o ran y win-backs oedd i'n ôl i trafod ydy Liam McAlid yn gallu chwarae ar y dde ar rhywbeth felly. Wow. Uh, E- Erbyn mis Ionawr, bydd bosib cael gwared ond o fo bydd. So. Bydd, ie, yeah, bosib iawn bydd. A gobeithio fydd y Sara'n ffit. Ond mae o'n ddiddorol, uh, dwi'n meddwl, os da ni'n colli'r ddau yna, maen nhw yn uh, ddau aelod pwysig o'r garfan yn dod yna. Dwi'n meddwl fes y rhaid i edrych ar yn, ar yn hmm. opsiynau erbyn hynny. Ond i fod yn deg hyd yn hyn, mae'r garfan yn edrych yn gri yn dydy. Ond um, mae o'n, mae wedi dod allan o, o rhywle anusgwyl i fod yn onest yn dydi, ond gobeithio, e, to, mae o'n wych gweld chwaraewyr yn cynrychioli i gwlad yn dydi, a mae o'n dod â sylw i Rexham, a fydd o'n benod ychwanegol falle i uh, Welcome to Rexham, ond uh, cyfres 3, a wedyn mi fydd o'n, uh, ond mae o'n codi dwi'n siŵr bydd Baxter yn gorfod dechrau meddwl am be maen nhw'n mynd i wneud am hynny. Ond wrth gwrs, mi fydd y Quanco gennym ni dy Sadwrn. Uh, dim Mendy, ond mi fydd McLean yn ei ôl, a mae gennym ni gêm yn erbyn Accrington, uh, yn Accrington. Uh, be ti'n meddwl am hynny, Arwel? Ie, yeah, ni fod i fynd, ond uh, nes i, wel, dybl bwcio efo pen blwydd mam yn 70 oed, so uh, well i fi fod yn fab da a mynd i pen blwydd mam. So, dwi cael gwared o'n hocyn, a ia, yeah, fydd y double screen ar dysadwn, dwi'n meddwl, uh, Cymru a Wrexham yn chwarae rhywun bryd, ond ie, yeah, mae Cricken Stanley yn chwarae'n eitha cyson. Maen nhw jyst o dan y llefydd ail gyfle yna maen nhw'n dweud yn wythfed neu nawfed. A di golli dwy, dwy o'r ah. bron ddiweddar, ah. ond i ennill peder o'r bron cyn hynny. Felly maen nhw'n mynd i fod yn un o'r gemau neu tyff. Um, Cymru bydd Melin yn ôl yn y tîm. Ie, yeah, uh, sy'n ni'n newid o, o, o bod be, be mae Parkinson fel, dwi'n dwi, dwi cymryd eitha ddechrau yr un tîm. I Sadwn, Melin yn cael ei le bosib, a wedyn yn amlwg McLean yn dod i fewn yn lle Mendy. A dwi, sy'n ni'n newid i'n byd arall o fanna, dwi'n meddwl. Um, mae eisiau cael hyd yn yn ffit ac yn chwarae'n gyson. Um, a Tozer, a mae, fel ti'n dweud, Alun, mae O'Connor yn, yn chwarae wych yn y cefn. Mae o'n, mae datblygu'n un o'n, oedd o'n un o'n amddiffynwyr gorau ni, felly, ie, yeah, uh, paid rhaid fi ar sbot i gofyn am sgôr na dim byd, ond dwi'n dwi meddwl hyderus nhw'n i berfformio'n dda. Efo'r?
ti'n... Ie, yeah, yeah, da, da ni mewn sefyllfa reit neis ar rwan. Does am rhaid i ni ennill, da ni ar rediad da, da ni'n... Mae'r hyder, mae rhaid yn ychel iawn yn y tîm. Felly, does o ddim pwy sy'n allan ni fynd yna a chwarae am bwynt, os o'n i'n hapus efo hynny, dweud gwir, a gêm gartre'r wrthnos wedyn. Um, Ie, yeah, bydd, bydd o'n ddiddorol, ti'n meddwl, mae, mae bownd o ddod â mylun yn ôl, ond ti'n meddwl, efo, ti'n meddwl, mae Dalby di chwarae'n dda, mae Pam di chwarae'n dda, mae hynny'n bach o um, ben bleslu, ond Na, ti'n mae yna anodd iawn um, uh, bar bod yn rhy fan lle, really, a just, ti'n ma, bod yn hapus efo pwynt o'n ni. So, mae, mae hynny'n bwynt stad ydy. Uh, mae yna gystadleuaeth gwirioneddol yn y garfan erbyn hyn, yn does, ti'n gwybod? Uh, mae Heid yn di dod yn ôl, ond mae gen ti'r opsiwn o ddod a canon yn ôl i'r canol, a roi George Evans yn ôl ar y dde yn y cefn os wyt ti isio, achos nath o job arbennig o dda yna, a mae Karen di chwarae dda ar y ddwy gym gynt, ond dwi'n am e ma aros yr un peth mewn ni, achos nath George Evans chwarae mor dda yn ganol tai, no, felly swn i'n meddwl fysa ti eisiau newid gorfod. A rhaid deud oedd Palmer a Dolby 'di chwarae'n dda dydd Sadwrn. Mae yna ddadl dros e, gadw i'r dda i gadw i lle, ond dwi'n meddwl mae rhaid ti'n fod ymwylyn i fewn. A wedyn mae gwestiwn arall, um, pa un sy'n colli'n le to, a os John Palmer neu Dolby, mae nhw'n anlwcus yn dydan, felly um, mae gennym ni sefyllfa lle to, mae pawb yn gorau cadw ar leunau traed, ydy, e? to Elliot Lee, fysa ti'n dweud, falle dyn nhw'n gyd sy'n saff o'i le, ond Mae yy t'od Jordan Davies pan mae wedi dod ymlaen wedi edrych yn beryg a dwi'n meddwl os ti'n edrych ar yy t'od goliau yn funud yy Jordan Davies a Stephen Fletcher ydy'r ddau ore yn y tîm ar y funud felly t'od ma' ma' nhw wedi bod yn llwyddiannus iawn yn dod oddi ar y fainc hefyd felly t'od ma' ma' pawb yn yn gwybod bod 'na rywun yna yn gallu cymryd 'u lle nhw a ma' hynny i gyd yy t'od cystadleuaeth iach, os dwyt ti ddim yn teimlo bod yna ddrwg deimlad o gwbl, mae'r ysbryd yn y garfan yn, yn teimlo'n arbennig o gryf, dydy. Felly, um, dwi'n teimlo eitha hyderus, a, a dwi'n meddwl, wel, gennym ni momentum ar y funud, felly mae'n ma bwysig trio cadw'r momentum. Swn i'n obeithiol am fuddugoliaeth, ond beth sy'n braf, fel y ddefo'r yn dweud, diolch yn ddiwedd y byd os ti'n gêm gyfartal, na di. Um, diolch yn ddiwedd y byd, os da ni'n colli, ond gobeithio na ni ddim, achos mae colli, mae cadw'r uh, momentum yna mor bwysig. Felly, uh, dwy gêm i edrych ymlaen at ar y perwythos, uh, byddai yn Iarefan, yn rhedeg o gwmpas yn treio ffeidio lle i wylio gêm Rexham yn syth ar ôl gêm Cymru, ond byddai'n uh, gwylio'n falus a uh, yna mewn ysbryd.